L-Istitut Agostinian twaqqa fil-1982 fuq xewqa ta' ġeneral li xta' jerġeja teħajja l-istudji fl-ordni. Aħna minn dejjem għalkemm m'aħniex ordni preċiżament iddedikat għal ħa ngħidu hekk għall-istudju għall-predikazzjoni bħad-Dumnikani, aħna waħed mill-xogħlijiet tagħna bħala kariżma kien ilha mill-antik ħafna Biżżejjed insemmu Luteru li ktibt fuqu u oħrajn mustaċċuni tal-fl-Universitajiet ta' Pariġi, ħafna kumbat saru ġenerali tal-ordni. L-ordni tagħna wkoll dejjem ta' importanza l-istudji. L-istudji imma bħala karizma aħna Għandna l-ħajja tal-istudju jew tal-ġabra u t-talb, ġifieri ħidma u ħajja ta' flimkien. Ġifieri l-iktar li tispikka l-ħajja tagħna bħala Agostinjani hija l-ħajja komuni ngħidulha, l-ħajja ta' flimkien. Però mbagħad hemm ukoll l-aspett tal-istudji li l-Ordni Agostinjan qatt ma traskura Santu Wistin jibqa' figura dominanti, importantissima, aħna nedu għall-għallir, imma anke għall-predikazzjoni bħala isqof, il-ħajja pastorali, il-ħajja tal-monastika li waqqaf xi monasteri, konventi. U baqgħet għaddejja t-tradizzjoni. Fl-1982, il-Ġeneral xta' l-Ordni jibda iwaqqaf dawn iċ-ċentri ta' studji. U aħna waqqafnieh, il-mibki Patri Duming Porter li kien, ħa ngħidu hekk, l-ewwel wieħed li l-iktar ta importanza għal dan l-aspett tal-provinċja, tal-ħajja tal-patrijiet, u waqqafna l-Istitut Agostinjan. Jiena dħalt fil-1998 fix-xena meta l-mibki professur Patri Edwardu Fenek li kien il-presida qabli li direttur ta' qabli, mbagħad dħalt jiena fl-1998, però xtaqt intih iktar slant, xtaqt intih iktar xejra ta' studju tas-Santi Padri, Inkluż Sant'Usin, ovvjament, Sant'Usin kien kellu jkun il-dak prinċipali ewlieni, il-mira ewlieni li niddivulgaw u nmexxu l-ħajja ta' Sant'Awustin, it-tagħlim, eċċetera. Però anki bdejt nwessa' ftit is-Santi Padri, kellna l-filosofija ta' Sant'Usin imma ma damitx xi ftit snin. Issa Wasalna qisu, jien ili issa iktar minn 20 sena nieħu ħsieb l-istitut u qed niżviluppaw u qed nagħmlu nifformulaw programmi għal ngħidulu għall-poplu, ġifieri kors, aħna ngħidulu kors, sensiela ta' laqgħat li nedulu għal poplu biex niftehmu li mhux università aħna m'għandniex ma nippretendux li qed nagħmlu xi xi xogħol universitarju jew xi ħaġa għolja li dak li jkun taqtalu qalbax l-ewwel mistoqsija li jagħmluli ħafna drabi ma jekk niġi nifhem x'inhu jkun għaddej u dan u jiena dejjem nisħaq li minn il-lecturers huma kollha lecturers l-università, professuri, lecturers, kollegi tiegħi li konna sakemm kont nagħlem l-università ġifieri u naf kemm huma kapaċi jinżlu għal livell kemm tal-istudenti meta ngħallmu iktar u iktar ta' lajċi li qed jinteressaw ruħhom, qed jibdew jinteressaw ruħhom fis-Santi Padri u iktar u iktar fil-mixja ta' Santu Wistin. Allura, nħajjarhom dejjem sissa l-grazzja tal-la dejjem kellna rispons qawwi, ta' numru ta' lajċi li aħna fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx eżamijiet, allura dik tagħmlilhom kuraġġ, hija lecture ta' siegħa u mbagħad neħdu xi ħaġa flimkien biex inkomplu nsaħħu l-idea ta' Sant Wistin ta' fraternità li mhux biss nitgħallmu, mhux biss issir il-lecture imma tiskanta kemm x'joħroġ f'dik il-kwart ta' nofsiegħa li nagħmlu break, te jew kafè u xi ħaġa x'nieklu wkoll, kemm joħorġu sodisfatti, kemm joħorġu speċi jgħidu li hemm Alla ġejna kważi. Biżżejjed ngħidlek illi kull sena kellna madwar 30 u mhux faċli għal korsijiet li ilhom isiru 20 sena fil-għaxija mhuwiex faċli li li tiġbed 30 persuna. Din is-sena il-korsijiet tal-kors bażiku, kors tal-poplu nedulu, xtaqt niddedikah kollu għall-istqarrijiet ta' Santu Wistin. Dawn huma magħrufin Santu Wistin tista' tgħid magħruf għall-istqarrijietu. Imma it-telet darba li se nagħmlu u d-darba qed naħseb li ehm, tiskanta kemm diġà applikaw. Jiġifieri se jkun l-iktar numru rekord li kellna fuq l-istqarrijiet kienu 55 parteċipant, m'iniex nistenna daqshekk imma jidher li se jkun numru għoli. Għaliex? Għax l-istqarrijiet taqrahom kemm taqrahom u naf ħafna li jiġu jixtruh l-istqarrijiet. Jadu li ma ma fim xejn ta' speċi ħafna talb u ħafna all right sa kemm jaqraw il-ħajja tiegħu. mod. Imma l-istqarrijiet mhumiex il-ħajja tiegħu u dejjem nisħaq, l-istqarrijiet huma shots, snapshots jgħidulhom, li hu ried jiffoka fuq kitibhom fit-398 meta kien Isqof diġà Santu Wistin. Hemm min jgħid li kitibhom għax xi ħadd Id-Donatisti kienu għajruh qalu bravu x'isqof għandhom, il-Kattoliċi mar ma' mara kellu tifel Adeodat jiġġerra kulħadd jafu, però kien hemm ukoll wieħed pagan grammatku li kien jgħallmu lil Santu Wistin qal jiena nafu lil Santu Wistin mhux se jbellaħħilna li sar qaddis huwa għaref. Għax għallimtu, qal, u dak napprezzaw fih l-għerf. Imma Sant Ustin ried juri fit-398 snapshots mill-ħajja tiegħu. Allura, perġempju, jgħidu li ma x'għandha x'taqsam is-serqa tal-lanġas li jirrakkonta fit-tielet ktieb tal-Istqarrijiet. Tiskanta x'joħroġ mis-serqa tal-lanġas, pereżempju, biex ma ntawwalx, il-fatt li għamilha ma' ċorma tfal. Biex juri li l-ħbiberija hija periklu, il-ħbiberija li ma jkollhiex skop ta' ta' għaqda għal xi skop nobbli hija ta' periklu. Allura dis-serqa tal-lanġas għamilha ma' diċ-ċorma tfal bil-lejl għax id-dlam jistor, Allura il-fatt li saret filgħaxija fit-tard kienu jiġġerrew barra u raw dis-siġra ħirġa minn ġo għalqa kien għadu aħdar il-lanġa saqas għalaqqas biex nikluh biex juri il-gravità tad-dnub illi kieku kielu tgħid ħadu xi ħaġa tajba. Imma għalaqqas biex niklu, għall-ħnieżer kien tajjeb, qal imma qtajnieh u tfajnieh il-ħnieżer. Jiġifieri d-dnub qisu sar hekk kapriċċożament ma' ċorma tfal għax waħdu ma kienx forsi jagħmilha l-biċċa bil-lejl biex id-dlam jistor id-dnub, jaqtgħu dan l-anġasad waħda raqqas fih ħajra ta' xejn, U biex jitfgħuh il-ħnieżer. Issa diġà l-element tal-ħnieżer għandna l-parabbola tal-iben il-ħali. Jiġifieri meta Sant'Usin qed jirrakkonta fit-tielet ktieb dan dan l-episodju, hemm teoloġija sħiħa warajh. Għalhekk għażel dak l-inċident u jagħżel inċidenti oħrajn li ma jfissrulniex il-ħajja tiegħu imma juruna fażijiet tal-progress tiegħu spiritwali tal-mixja tiegħu u fl-istess ħin jagħti tweġiba lil min għajru, qalu bravu d' Awustin ta' Ippona xi sqof fih, il min għajru biex jurihom ma kellhom bżonn ixerrduha jew iġibuha fil-gazzetta jew fuq ir-radio, qalhom ħa ngħidilkom jiena x'għamilt, ħa ngħidilkom ħajti x'inhi. U jibqa' sejjer sa ktieb disa' fejn jagħti l-ħajja ta' ommu, Monika, L-unika sors li għandna materjal biex tagħmel il-ħajja tagħha, jiena ktibta wkoll il-ħajja ta' Santa Monika mill-istqarrijiet u il-mewt tagħha u mbagħad hemm il-ktieb 10, l-famuż ktieb 10. Meta jaslu hemm hemmhekk eh, so l-istorja tieqaf u jidħlu min jaqrah mingħajr ħanejtek daqsxejn iktar tarif. jidħol fi kriżi għax il-ktieb għax huwa fuq iż-żmien, fuq iż-żmien. Iż-żmien għal Sant Agustin kien biċċa u ġeħta ras enormi. Meta beda ż-żmien x'inhu dal-fenomenu ta' żmien li dak li għadni kemm qed telaq dak li se ngħid għadu ma ġiex u l-ħin tissa diġà split second telaq li qed ngħid imma ġej deħel ieħor. Din aħna il-flow of time, il-mixja, l-iżvilupp taż-żmien ibellħek kieku toqgħod tirrealizza. Santu Wistin kien ilu kien ilu speċi it-teħfa stidju di ta' żmien, żmien x'inhu u fil-ktieb 10 li twal ktieb fl-istqarrir jagħti spjegazzjoni li għadha valida sal-lum filosofika ta' żmien. Għalhekk jiġifieri min se jiġi għal dal-kors se nippruvaw naqraw l-istqarrijiet in depth, jiġifieri naqraw mhux minn qoxra sa qoxra, dik se jagħmilha Radio Marija, se jaqraw l-istqarrijiet minn qoxra sa qoxra bil-mod il-mod imma se jaqrawh kollu fuq Radio Marija. Le aħna nieħdu siltiet twal minnu u nispjegawhom. Se jkun hemm diversi professuri u, u lecturers u nipprova nispjegaw. Il-ktib 11, 12 u 13 l-istess il-ġenes imma x'għandu x'jaqsam l-ewwel kapitlu tal-ġenesi l-ewwel kapitlu u nofs tal-ktib tal-ġenesi tal-iskrittura mal-istqarrijiet pereżempju. Fil-fatt kien hemm żmien l-istqarrijiet Meta kienu jippubblikawhom, kienu jippubblikaw biss l-ewwel disa' kotba, il-ħajja tiegħu, iħallu barra l-għaxra, ħadax, tnax, tlettax. U mbagħad kien hemm minn qabel sfuqa di s-sistema li l-ktieb tal-Ġenesi x'inhu? Il-ktieb tal-Ġenesi huwa l-bidu tal-ħajja tal-bniedem. Għandek il-ħolqien, il-waqgħa, U li Alla reġa' refa' l-bniedem. U l-ħajja ta' Santu Wistin x'inhi? Il-ħajja tiegħu kif il-bidu, il-waqgħat tiegħu u li jerġa' jqum. Ġifieri u bil-ġenjalità tiegħu kollha, rajt, ġifieri l-pattern huwa dak, ngħidu hekk il-forma hija preċiżament din. Il-bniedem, il-ħolqien, il-waqgħa u l-fidwa Jerġa'. U ħajtu hija dik, il-ħajja ta' kull bniedem, ta' ġifieri, imma hu bil-ġenjalità tiegħu qabad dawn għax marbuta mal-istqarrijiet il-ħajja tiegħu, jekk ta' fil-ewwel disa' kotba staqta' m'għandna qatt id-data L-uniku isem, il-ftit ismijiet li jidhru huma t'ommu, Monika, u missieru Patrizio, Pija, għax ma rridx jagħmel bijografija Sant'Ustin, ma rridx jagħti ħajtu, Sant'Ustin irid jagħmel ħajtu l-bażi tal-ġrajja ta' kull bniedem li l-ħolqien, l-iżbalji tal-bniedem u r-riġenerazzjoni tal-bniedem. Allura, Naħseb ta' min li mhux se nitilfu xejn fis-sens da fl-aħħar mill-aħħar qed nitolbu 25 euros kull kull kors, il-kors kollu 14 il-laqa bil-tew il-kafe u kollox, jiġifieri fil-kumdità mhux xi ħaġa tad-dinja l-oħra. U apposta nippruvaw nżommu il-subscription fee għaw il-miżata mill-iktar baxxa biex Ma nqtgħu qalb ħadd. Il-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid huwa din, jekk jekk tqbad taqra l-istqarrijiet tlaqtu, ara għaliex tlaqtu għax mhux għax ma fimx għax eh, ngħidu għall-aħħar injorant jew għax ma dakx, għax trid bħal kull bħal kull qari Trid taf l-awtur, trid taf iċ-ċirkustanzi li kiteb fihom, trid tara l-karattri li uża, trid tara dawn id-dettalji kollha u dawn intuhom aħna. Parti oħra tal-kors huwa l-Augustine Lecture. Dan huwa kors żewġ lectures akkademiċi Se ġibt wieħed minn Groningen, mill-Ġermanja, se jagħti żewġ lectures propju fuq iż-żmien b'Santu Wistin, Time in Augustine. Jiġifieri jekk xi ħadd ma nistax nifhem kif ma jinteressahomx minnu midħla ta' l-istqarrijiet, il-ktieb għaxra, li jimmissja dawn iż-żewġ lectures. Dan huwa Il-Professur Martijn Boven, li għadu kemm iggradwa mill-Università u se jagħti żewġ lectures. Jiena nħeġġeġ il min jixtieq jingħaqad magħna nibdew fil-11 ta' Ottubru, l-ewwel lecture fit-18 fil-11 ta' Ottubru ikonna qudiesa u neħdu xi ħaġa flimkien biex naraw nkunu nsiru nafu l xulxin, jista' jiktibli

caruana.salvino at gmail dot com Nirrepeti caruana.salvino at gmail dot com Jew jiktib li jekk irid jibgħat il-formula mill-ewwel jikteb Patri Salvino Caruana PO Box 61 Imsida Post Office